Yes, géif ech mol einfach soen. Ech begréissen iech zur fënnefter Episod vu Mario Kart 8, den Offline-Modi. An yes, an nach eng Kéier yes, et ass endlech geschitt, d'Nintendo NX ass souzoen dout. An hallo Nintendo Switch! Géif ech mol behaapten. Ween dobäi war elo de leschten Donneschden, war e bësse blöd gaang vu menger Säit aus, well ech wierklech schonn opgeholl hat dee Moment an et eben nodréiglech komm ass. Haut fuere mer mam Donkey eng Ronn, dee freet sech wierklech op Nintendo Switch an dat ass einfach och haut dës Episod. Ech schwätze warscheinlech just iwwer déi Konsol, well Nintendo, merci, dorop hu mer gewaart. Den Numm NX ass endlech dann och Flöte. Mir switchen dann, wéi ech d'lescht Kéier schonn ëmmer ugedeit hunn. Hei op der Kumu Farm ronderëm. Et ass spigelop wéi gesot an ech mengen leschten Donneschden den zwanzegste war et, jo den zwanzegsten Oktober 2016 kruten d'Kritiker vun Nintendo enklech de Mond gestopft géif ech behaapten, well holy moly, Nintendo mécht Switch wuertwiertlech e Wiessel op Lëtzebuerg gesot, d'Konsol huet en Numm. deen marketingméisseg tiptop ass, do kann ech näischt kritiséieren, dass einfach den Handheld an eng Konsol ginn zesummegemëscht an de Wiessel ass net nëmmen do dra bei Nintendo, mee ech mengen och déi ganz Attitude vun Nintendo ass wierklech, dat se ännert. Et gëtt nëmme och Gamepad-méisseg geschafft, se hunn et bekäppt mat der Wii U, dat dat wierklech an d'Box gaangen ass. Ech war frou wéi Kichelchen, ech hun déi 3 Minutten Trailer nach eng Kéier an nach eng Kéier ugekuckt. Ech wärt déi natierlech hei an dem Video erëm verlinken fir déi Leit déi dat nach net matkrutt hun. Matkrutt sollten hun d'Kinder jo, vläit halen se déi am Bësch liewen oder sou. An et ass endlech geschitt, se ass annoncéiert gin, Mäerz 2017 ass dann d'Paart jo gesot. Den Donkey fiert hei och anstänneg ronderëm, deen ass och on power no der. No deem Announcement, dee ganz, ganz, voilà, elo kënnt nach den Duschhal erëm, Gee gees net, esou ganz, ganz onerwaart, passend gesot, komm ass, gouf zwar esou gemunkelt erëm, hm, dës Woch kéint nach eng Nintendo Switch annoncéiert ginn. Et ass awer schlussendlech komm an et freet mech. Nintendo huet do alles richteg gemaach, déi 3 Minutten 30 gewiese wat se wollten. Net nëmmen eng Konsol, mee och scho komplette Background, sou e Line-Up géif ech behaapten. Wou ech an der nächster Course bëssen do drop aginn. Mee schreift och mir an d'Kommentarer, sidd der zefridden domat oder net? Ech hu lo bis elo just vum Eric vill héieren. A mir gesinn, hatt misst den éischte ginn, do freet den Donkey sech, do klappt e sech op d'Broscht, stolz wéi en Oscar, no der Nintendo Switch Announcement, dee sammelt hei Punkten. Wéi gesot, d'Kritiker kruten eng Laanz Spaken, an dat freet mech ganz, an et geet virun déi nächst Course. An jo, wat hu mer an deem Trailer och gesinn? Mir si jo hei bei Mario Kart, mir halen e bëssen an Thema dobäi, géif ech soen. Mir hu gesinn, dat Mario Kart 8 hei op der GBA Mario Piste héchstwarscheinlech een erweiderte Port op der Nintendo Switch kritt. Do wäert dir iech denken, wisou kënnt dir elo op déi beknackten Idee? Ganz einfach, se hunn am Trailer gewiss am Background d'GCN Yoshi's Piste. Déi gëtt et schonn op der Marquardt 8 Versioun an do sinn déi meescht sech eens. Och designméisseg, grafikméisseg huet dat Ganzt am Marquardt 8 ausgesinn. A lo wäert Dir Iech froen, wisou dann e Port? Well dat huet ganz, ganz vill, zwee gutt Grënn. Éischtens, Dir gesitt och am Thumbnail, se hunn eppes bäigefüügt, nämlech en Zweeër-Item-Roulette, géif ech et einfach nennen. Wat dat genau op sech huet, weess ech net, mee ech géing mol drop tippen, Nintendo huet erëm wëlles dat D'Leit wéi beim ACAT wéi deemools hir Items kënnen zwee zu zwee halen, dat heescht eng Kéier unhalen an eng Kéint nach op der Reserv halen, wat jo e bëssen ofgeschaaft gouf an eng gutt Kritik ass. A wat ech perséinlech hoffen, ass dat sou Items wéi déi Dräier Red Shells oder Dräier Green Shells net méi direkt erauskommen, wann s de se kriss, well dat ass jo wierklech, wann s du competitive dat Ganzt hei spills, eng Saach vun Onméiglechkeet gewiescht. Mä gesinn hei, mir fueren hei anstänneg ronderëm, just mat engem Item, den Donkey. Du kanns dech freeën, du kanns an Zukunft erëm zwou Bananne mateneen huelen. Also dat gëtt och witzeg fir dech. Mee och nëmmen net dat, dat ass, et gëtt nach en zweete Grond, Du hues op der, op deem Trailer ganz genau gesinn, dat do e Charakter ass, deen et nach net gëtt an dësem Spill. Dat ass nämlech de King Boohoo. Deen ass mat dobäi. Et war jo deemools schonn 2014, meng ech, wann net souguer 2015 geréit. Bësse sou geleakt ginn eng Kéier vun engem Hacker, deen dat ganzt Spill do op d'Kopp gestallt huet. En huet verschidde Cups fonnt, déi et nach net gouf. An och grad dee Bug huet en do fonnt gehat, deen och scho virprogramméiert gouf vun Nintendo. Dat heescht, héchstwarscheinlech gesi mer dann op der Port-Versioun op der Nintendo Switch och emol brëm zwee, dräi nei Charaktere, e puer nei Cups, dat dat Spill héchstwarscheinlech gepusht gëtt. Ech géif begréissen, an Dir wësst och, wat dat heescht fir mäin Channel hei. Nämlech, och wann ech elo mat deenen zwielef Pads fäerdeg sinn, et géifen der nach e puer nokommen. An ech menge Mario Kart 8 ass grafesch gesinn en Top-Spill an dat huet och op Nintendo Switch et verdéngt, grad sou wéi den Donkey op senger éischter Plaz. Ganz propper gefuer, wéi gesot. Ech sinn on ecstasy souzesoen, oder Nintendo Switch. Trailer Announcement géif ech mol einfach behaapten. An ech hoffe wierklech och Nintendo Switch ass Elgato Friendly dat een dat kann ophuelen, well da sidd der gespaant. Op mengem Channel wäert sech villes doen, och grad Competitive méisseg ginn ech elo an der nächster Course hei bëssen drop an. Déi gutt al Loadings Queen Zwee Hämmer si hei bei Cheep Cheep Strand vun Nintendo DS, eng gutt al Retro Streck. Déi Cheep Cheeps wäerten och erëm do sinn, munch oppassen entsprechend hei switchen mam mat de Wierder. Wat ech wierklech hoffen vun der Nintendo Switch ass dat se Elgato Friendly ass, wëll ech wäert domadder och vill vill ophuelen a competitive méisseg si mer erëm bäim Wuert, wäert sech do villes doen, wëll de Schluss vum Trailer war ganz ganz interessant, wat huet Nintendo do gerappt, déi hunn. Bon, hei sinn déi falsch Course gemengt, et wär 150 Kubik, nee et ass Spigeldonk, keen huet zwou, dräi Coursen, misst dat och mol wëssen, deen et fäerdeg brécht esou e-sportméisseg opzezéien, mat Splatoon! Wien hätt dat geduecht, grad Nintendo déi wierklech an deem Domaine e bëssen hannendru lappen, eng ganz Hal do d'Leit dra gestach souzesoen, och wann et vläit wahrscheinlech fake war oder esou. En plus Splatoon einfach, du kanns dat zu véier Leit gläichzäiteg spillen. Mat der ganz mat der Handheld Geschicht ass einfach top grad fir eist Ländchen hei um Gaming Café kann ech mer scho virstellen dat engt oder aner Splatoon Teier Turnéier gëtt vun mir organiséiert an deem Moment fir dat Spill mol endlech méi ze pushen wëll et ass bësse schued dir gesitt jo op mengem Channel dat mer ëmmer do momentan ënner ginn an den BSL Turnéieren, mee ech denken sou Leit wéi d'Smasheren déi wären och direkt dobäi wann et och nemmen zwee dräi Leit wieren déi dat bessen méi duerchzéie giffe wëll Splatoon et ass ech an och wierklech wat ganz ganz wichteg ass war net de Message an der an deem Trailer mir pushen Smash one déi one Zeen wat jo och verschidden Leit hei am Land hei ze mengen mir pushen Team Zeen an competitive wëll et ass wat ech emmer och vun E-Sports soen et gëtt et Sou wéi am Team, och wéi eenzel Spiller, mee wat gëtt am meeschte gekuckt, wat gëtt am meeschte gefeiert, dat ass d'Equipe. Dat ass einfach ee Phänomen an eiser Gesellschaft, d'Equipe ginn ëmmer méi, méi, wéi soll ech soen, méi gefeiert wéi eenzel Spiller. Bon, Ausnahm wéi am Futtball den CR7 an de Messi, wann déi erëm opdréinen, mee dat sinn awer och. Du kanns net eenzel do e ganz Turnéier gewannen. Du muss an enger Ekipp eppes zesummegrappen. Dat wäert d'Leit erëm motivéieren, dat wäert d'Leit pushen. An dat hoffen ech och fir d'TEL, dat dat e Push wäert sinn. An hei gesi mer och, den Donkey ass wierklech on fire souzesoen. E pusht krut e wuertwiertlech dee ganze Let's Play a souguer hei erëm Op gepusht gi wëll Mario Kart geet virun, Mario Kart geet fett bis an d'Onendlechkeet. Mat Splatoon hu se och alles richteg gemaach, ech schwätze lo net zevill iwwer Splatoon wëll et soll iwwer Mario Kart goen. Mee ech si gespaant wat op der Switch da alles elo kënnt, ech sinn iwwerrascht gewiescht, et war jo am Fong geduecht, besser gesot gewosst dat en Hybrid kënnt, besser gesot hei war lo eng Blue Shell déi komm ass ne, mir sinn awer éischt de Game, mir hupfen eng hüpfen eng Rëndche ronderëm. Mir ginn dann an déi lescht Course gläich. Mir hunn d'Chance op eng Six Day, déi hätte mer eis verdéngt, nodeems mer elo esou laang gewaart hunn. Gëtt ëmmer gesot, Wii U wär am Fong och eng Konsol gewiescht fir ze vergiessen. Ech perséinlech war zefridden domadder, mä jo, ech ginn dovun aus, wann ech een, zwee Joer Switch gespillt hunn, also d'Konsol Switch, net Switch to Hitch, géif een dat och elo am Lëtzebuergeschen nennen, kritt och elo eng komplett nei Bedeitung iwwregens, ne? Vläit wäerten déi sech da och nach Gedanke maachen. Dat kritt eng komplett nei Bedeitung op der nächster Streck hei vläit, wee weess. Op der N64 Toads Autobahn. A wa mer bei ganz aner Meenunge sinn, Et gëtt e klenge Lëtz, oder e grousse, pardon, e grousse, grousse Lëtzebuergesche Let's Player, De Monni Metzplay, deen ëmmer géint Nintendo gefacht huet all déi Zäit, wëll se näischt eraus brécht hu, wëll d'Wii U schäiss war, wëll alles wat no der SNES, mengen ech, ass hien ëmmer, nokomm ass, fir ze vergiesse war. Mee ech zitéiere mol wat dee lo leschten Samsden, den 22 Oktober an engem Livestream vum Geekslive gesot huet, Wann Nintendo et hikritt anstänneg, Biller ze maache fir déi Konsol, da keeft sech de Metzplay dës Konsol héchstwahrscheinlech och. An dat muss eppes heeschen, wann de Metzplay dat seet. Ech kann iech déi Zeen och do eng Kéier verlinken. En huet dat zum Schluss um Stream gesot. Den Eric wäert dat och op sengem Youtube Channel nach telquel erausschneiden. Ech maachen et hei net, well soss ginn ech mam Movie Maker erëm net eens fir dat eranzebauen. Mee wann de Nintendo Tick kritt fir de Mets Play Doh Spiller eraus ze bréngen. Ech giff scho soen dass Skyrim huet mech direkt verléift wéi en dat gesinn huet an der Mëtt vum Trailer. Wann se dat hikréien dann hu mer de Mets Play och als Nintendo Spiller herno, vläit och Nintendo Let's Player, wee weess. Dat wär och eppes wou ech mech giff amuséieren domadder. Ech hoffen et wierklech fir de Mets Play dat en net enttäuscht gëtt vun der Nintendo Switch. Ech mengen um Trailer muss en et awer zouginn en hat de Mond op stoen eng Zäitchen, well ech hat en och op stoen an. dat am positive Sënn, net wëll ech hongreg war oder sou, jo hei sinn ech hongreg och op den den Auto, op de Camion besser gesot, mee wann ech giff de Mats Play mol einfach als Kritiker vun Nintendo beurteele well en dat och ëmmer um Gaming Café e bësse kritiséiert, wann deen dat esouguer seet, dann huet Nintendo an den 3 Minutten 37 Sekonnen alles richteg gemaach. Well dann geet et lass an ech sinn och optimistesch wat Gaming Caféen ugeet. Wann do elo wierklech Nintendo Switch kënnt, bon natierlech den Ufank wäert wahrscheinlech esou eng Attitude erop vun de Leit sinn am Land, ja mee se kéint futti goe mat eng Konsol wann ech se matbréngen, och deen Handheld, jo do ass och en Auto elo dee futti gaang ass ne, wann deen Handheld dann elo matkënnt oder net. Ech fäerten och e bëss, bon dat sinn och kleng Kritikpunkten, wéi gesäit den Akku aus, wéi gesäit mat de Bildschierm aus. Produzéiert Nintendo och deen als Ersatzdeel no? Ech wär wär staark ze hoffe well dat war en Kritikpunkt beim Gamepad, wann dat funny war war se geschrass op Lëtzebuerg gesot. Ech hoffen et fir si, ech si gespaant an ech hoffen och einfach d'Attitude hei am Land ass bësse méi eng oppen an deem Moment dat d'Leit soen héi d'Nintendo Switch ass eraus ech huelen se mol op de Gaming Café, ech ka mech do just als Virbild vläit elo äusseren, ech hunn eng Sixtail gemaach net nëmmen dat, mee wann d'Nintendo Switch erauskënnt ech sinn den éischte wahrscheinlech dee se mat op. de Gaming Café hëlt, se fräi dohinner histellt an wa wierklech Leit mengen, se misste mer nach do eppes futti maachen, da léiere se mech op eng aner Aart kennen, well den Donkey mat der décker Schnëss, dee kann och ganz anescht. Mee ech sinn do zouverlässeg, ech vertrauen der Community aus dem Land, grad der Gaming Café Community, déi mer do opgebaut hunn. Dat ass wierklech och eppes iwwert déi Joeren, passend Point fir VGLU ass och eng Kéier eppes, wat mer ganz gutt opgebaut hunn. An jo, mir kommen dann hei zur Siegerehrung. Dat war da wierklech en Hype Video zur Nintendo Switch. Et deet mer leed, datt et net leschte Samsde komm ass, mee dat war wierklech, hat dënsdes Programm virproduzéiert an donneschdes ass se erauskomm. An ech hu geduecht, fageet, bal hunn ech e Samsden dat hei opgeholl mat iech. Wéi der och mierkt, ech hunn in-game lo net vill kommentéiert, well et ass einfach, ech sinn op Wolke Switch gi, ech hunn einfach esou net méi Wolke 7, dat war gëschter, haut ass Wolke Switch ugesot. Mir si fréier mol éischte ginn, den Donkey huet eng gutt Aarbecht geleescht, heen ass ready for take off, ready for Nintendo Switch an ech hoffen dir och. Schreift mer an d'Kommentarer, sidd der och sou gehypt oder deiert iech naja et war jo just en Trailer, maach mol lues do hannen do an dengem héijen Norden. Voilà, mir gesinn dann hei nach zum Schluss eng Kéier. Top 12 Platzéierung, mir hunn e schéine Green Shell do krut als Pokal mat Flilleke souguer, mir hunn nei Charakteren fräigeschalt a mir hu souvill Mënze fräigeschalt a mir hunn nach e coole Sticker fräigeschalt. Do sinn ech och gespaant, Miwes an och Speed Pass, gëtt dat supported oder net? Schreift mer an d'Kommentaren, wat hal der dovunner? Ech soen erëm vill villmools Merci fir d'Nokucken a ech géif einfach kuerz a knapp soe bis d'nächst Kéier. Nitendo, Merci, mir hunn eng gutt Zukunft hei um Channel, géif ech soen. Allez, bis dann, ciao ciao.